L'associacion Los Amis del Claus de la Lombarda a per tòc de lo faire conéisser, amenatgèt lo site emme panèls, maquetas e veirinos presentant de vestigi de furgo entre 1973 e 1980 se faguèro dins l'ostal a portica e la basilicocrestiana.
Se naishie al clau de la Lombardo e es un istoriau extraordinari, completament extraordinari, perque quand arribèren a Narbona dins las annadas 1970, Narbona èra una vila grisa que semblava ininteressanta, i aviá pas que la catedrala,

Se naissi dins un quartier ancian, a mèger de carrièras ortonormadas, es a dire que se creuzon perpendicularament, que fan tot lo torn de l'illa de Los Talses. Tot partiguèt de las furgos arqueologicas del claus de la Lombarda e es a partir d'aquí que cresi ieu que se descobriguèt la, que se prenguèt consciéncia de l'importància enòrma de la Narbona antica. Perque se cal plan dire que dins l'antiquitat Narbona, qu'èra estada fondada en 128 avant lo Crist, Èra una vila d'una importància enòrma, mai importanta que Marselha, perque Narbona èra tant importanta simplement per dos rasons, en primièr se trapava al caire furg entre las vias de comunicacion Pe que qu'anavon cap a Espanha o era Frico, cap a la val de Garuno e er Atantique, e per lo long de Mediterranèo cap a Itàlia o al nòrd d'Euròpa.
La vairina, Presenta de tròces de materiales de las parets.
Se qualqu'un demandava de comparar Narbonne, per exemple, e los monuments de Nimes, e l'ostal Carrat, etcetèra e un especialista o die tot, i a pas de comparason, en a Nimes los monuments son de calcari e a Narbona èron totes de marbre e de marbre vengut d'Itàlia o de marbre de Carrara, E se cal pas metre pel cap quicòm que se pòt pas imaginar solament es que lo Capitòli avió de colonos de 17 mètres de naut e èra dos còps mai naut que l'Ostal Carrab de Nimes e tot en marbre de Carrab, èra quicòm d'estraordinari. Aicí sèm davant la domus, e la dire un ostal de vila e non pas de campanha, e un ostal de gran luxe, que dato comencèt al primièr sègle avant Crist.
Present dos bases de colona que marcava l'entrada d'un salon nomenat oecus. L'ostal a porticas fugué bastit sus un plan que se troba a Pompèi a la fin del primier sègle avant lo Crist. Ère un ostal de gents aisats.
I a la reproduccion d'una pintura del plafond e al centre un omenado, un omenado per un de ses nòus miticos, Que seguission en dançant la procession, lo desfilat de Bacchus. Aquí l'afresco que representa lo gèni de l'emperaire, que vei lo cap laurat d'Apollo. Aquò la reproducciu, la reconstituciu d'una pintura qu'èra a un plafond dins una de las pèças de las domus de la clau de la Lombarda.
Las parets èra totas decoradas.

Aicí un sòl embetu de pòcos umano tanben, a medins crustacius de pichons tròces de marbre de marbre e tanben una sòrta de bendo de pèiros negros e bornejado de blanc per far polit.
Lo sòl podie èstre de tèrra batuda dins los corredors mas òm tròba sovent de gravièrs divèrs.

E qu'es extraordinari perque es pavat de tròces de marbre o tanben de còps de schistes que venon de totes los costats de la Mediterranèa. Es quicòm d'extraordinari.
I a dupus spigatum en espic que podèm veire dins lo libre preciós Narbonne romaine. S'emplegava dins los liòcs de grand passatge o dins los membres d'aiga eme aquelos briquetos pausados drechos

Pas gran causa, mai i aviá de tèrmes pro importants. Aicí lo sèti de la pèça que servissió a daissar los vestits abans d'anar mai al dintre de las tèrmas. E aicí un toit amb lo tunèl de plomb tanben.
Las trencadas del passatge de las canalizacions se veson ben sus tot lo site.

perque ai un revestiment de mortier ambe de tròces de tèules pilats que lo rendon estanc e en bas una sòrta de bòrd en coissinet tanben per assegurar que sió estanc. Servís sió a fa venir de peisses E lo trau èra un intrau perque los pichons peisses se pòscon metre a l'abric. I a de tuats, un rasal de tuats plan complicat e qu'èra fòrça eficace e quand lo site s'abandonèt al sègle, a la fin del sègle quatrien, demorèt un terren agricòla. E quand Narbonne se tornèt desvelopar e a l'entorn de 1900 se bastiguèron d'ostalses, avion pas los toats. Sus aquestos domus se faguèt una basilica paleocrestiana que un istorian especializat dins l'Anci Mejan nos diguèt recentament qu'en realitat èra la primièra catedrala de Narbona, data del sègle iv. Los sarcofagis daton d'après la basilica. Èron enterrats perque quand d'autres còps tornamon bastir sus d'ostals derruits, quitamon pas çò que i avió, bastission per dessús, çò que fa que lo nivèl del sòl montava au fur e à mesura e èron completament enterrats.
Iaurio encara mantunos causo de vos mostrar e d'explicar. Çò melhor es d'anar al claus onte los amis del claus de la Lombarda an tot previst per vos presentar aquò. Un trabalh bèl que dure dempuèi d'annada. Òsca en eles!